Ie, fformat fel yna. Ie! Ie. John Bell, pensaer o Gaerdydd nath adnewyddu'r stesion 'ma yn y nawdega ar ôl i'r lle fynd yn adfail, a mae o 'di neud uffar o joban dda. Dwi 'di gweld hwn mewn ffilms lot de. Lot o ffilms. A dwi erioed 'di bod yn Oyster Bar. Mae 'di bod i cau bob tro dwi 'di bod yma, so... O, so ti erioed 'di bod yma chwaith? Na, na. O iawn. Yep, yn ddifyn o dan strydoedd Manhattan, mae'r Grand Central Oyster Bar. Diolch i chdi mêt. Ie, diolch. Mae'r lle yma'n syrfio oysters i bobl Efrog Newydd ers 1913, a maen nhw'n gwerthu pum miliwn ohonyn nhw bob blwyddyn. Twf os da ni yma. Yr ymchwilio fo. Dyn yn digwydd, dyn yn digwydd. Sbio ar y menu. menu, lle ti cychwyn? Mae eitha list o bob dim ti eisiau fita ynddi. Bob wow. dim o'r môr. Wow. Amazing. Oli enwa cool. Beaver tail, cougar, cwsi, British Columbia. Enwa cool ynddi. Ma' 'na mor gymaint o character personality fan 'yn oes? Faint o hen ac y hanes yn y lle 'ma. O ma'... Mae o'n ffantastig yndi? A ma' pobol sy'n gweithio 'ma hefyd ma' nw'n jyst dipyn bach yn hynach a ma' jyst yn... Yndi. Ma' pawb yn edrych fatha old timers yma. Yndi. A t'o' be'? O'n i'n me'wl sa fe mwy o fatha gimmicky tourist spot on' 'di o ddim na? Na na. Lot o bobol lleol i weld pobol ar ôl gwaith. Mae 'di bach yn time warp mewn ffor yndi? Math o time warp. Ma' ogla man hyn reit jyst ogla fatha fresh fatha ma' fe jyst mae'n ogla fatha ma' lan môr yndi rili pan ti'n dod i mewn. Yndi mae o. Ma'n smelio fatha ma'r taid yn dod i fewn yn Dinas Dinlla ond dyw Grand Central Station efo chdi. Mae oysters 'di bod yn rhan bwysig o fwyd Efrog Newydd ers canrifoedd. Bwyd rhad oedd pawb yn medru fforddio. Oedd na gymaint o oysters yn cael eu bita mas dalwm, oedden nhw'n iwsio'r gwastraff cregyn i fildio rhei o strydoedd ac adeiladau'r ddinas. A ti'n gwybod be, oedd New York yn arfer cael ei nabod fel y Big Oyster cyn y Big Apple. Diolch! Mae'r servers yma'n gwybod beth sy'n dda, a 'dan ni 'di mynd am eu recommendations nhw. A portion o chips! Pam 'im, ia? Diolch i... Be' 'di hwn? Beaver tail 'di hwnna? Beaver tail. Beaver tail. Ma' hwn yn lleol. Waw, ma' wnna ri-... Waw, diolch! O'n i bron 'di anghofio, nathon ni ordro hwn 'fyd, y shrimp pan roast. Classic ma' nhw'n syrfio 'ma ers dros ganrif. Iawn ta, smasho mwy o'r oyster. Pa un nesa? Yr un bach 'ma? Yndi, machine dwi'n meddwl ydi hynny. Hwn 'di'r un o Newfoundland.

Oedd hwnna'n taith mewn oysters ar yr East Coast. Cynnyrch anhygoel. A maen nhw gyd mor wahanol yn dyn? Yndi. A fama, mae'r pan roast shrimp. Waw. Waw. Mae mor creamy. Yndi, a hefyd, mae'n teimlo'n decadent actually. Ond, ia, mae 'na hint o prawn cocktail sauce yn Nain chdi 'fyd yn yr eighties.

So, 'dan ni 'di ca'l oysters yn Grand Central Station, a reit da oedden nhw 'fyd. O, awesome oedden. Ond ti methu ca'l Thomas Parry yn New York efo barbeciw ar rooftop heb fod ca'l cwcio oysters i fi, brat style. Rhed fi trwad be' ti'n neud i fi heddiw? Reit, 'dan ni am goginio oysters fel 'dan ni'n neud yn brat, ond yn New York efo cynhwysion o New York. Pan ma' gyd dod efo'i gilydd mae'n neis iawn achos ma' gynnoch chi Oysters sy'n reit felys. Wedyn gyda chi lava bread sy'n reit savoury ac mae yna... Umami Cymreig. Umami, ie. Umami Cymreig. A wedyn gyda chi cucumber sy'n reit fresh a zingy ac yn jyst yn gweithio efo'i gilydd, a horseradish fresh hefyd. Bwrw glaw horseradish ti'n neud ar 'ny? Yes baby! Iawn ta, be' 'dan ni'n cychwyn efo? Reit, gynta, 'dan ni am barbeciwio ciwcymbyr, reit. Gad dim bach o olew fan 'yn. O 'di'r ciwcymbyr mynd ar y tân? Yndi, mynd ar y tân, ie. Dipyn bach o halen hefyd. Dim llawer. Wedyn rhoi o ar y tân fel hyn. Mae'r ciwcymber yn mynd strêt ar y gril i cael tar da arno fo cyn ei biclo fo. I greu'r pickle, finag organic champagne rili cŵl, dŵr a siwgr a car y tân i gnesu. Tra mae'n cnesu, chop i'r ciwcymber 'di tario. Gan atal y bits lyfli 'na sy 'di llosgi am flas myglyd. Unwaith mae'r jiws pickle yn gynnes, mae'n adio bara lawr a chydig o dill ffres iddo fo. Wedyn ar y cucumber a fo. Mae Tomos di sycio miloedd o oysters yn ei amser, a mae'n neud o edrych yn rili hawdd, yndi? Nes i jyst neud y clip eclipse yndi? Ond jyst neu' siŵr bo' bob dim yn barod cyn i ni fynd so genna fi rwbeth fan 'yn ma' fatha magic ingredient ni yn yn Brat so yn yn hwn gynno ti yy fish stock ma' ti olive oil lemon ag yy dipyn bach o finieg hefyd. O spritz bach. Ond ie mae'n mae'n actually rili handi i goginio barbeciw achos ma' lot o bobol adra reit ofn y tymheredd on' ma' hwn yn helpu rheoli'r tân mewn ffor. A ma'n cŵl hefyd os even os ti'n neud fatha

Mlaen efo lemon, y pickled ciwcymbyr a bara lawr, gratiad o horseradish am gic, a gorffan ni off efo dill ffresh. Sbia ar heina. Waw. Ga i fita un? Ie, trio trio un. Gimme. Oyster bach, melys, jiwsi, 'di cwcio, 'di byblo am jyst rhyw 20 eiliad. Ma'r lava bread pickle yn mynd yn stunning efo fo, ma' jyst yn bŵm! Torri trwyddo fo, rili neis, lyfio fo, dwi'n buzzing. Cool, get the juices flowing. Bŵm Tomos!